Damiano. Eh baba. Ndatiga nĩ mwathiĩ ikari rĩ. Eh. Nĩ mwarĩkirie. Ikari. Ikari nĩ twathire. Na twathiĩ ikari rĩ. Eh. Nĩ kũ ikari tũthiaga o rita rĩmwe mwaka. Nĩjũĩ. Na nĩ twĩtaga andũ kũgucĩrĩria na nĩ o mũndũ arĩ- arutaga ngiri ikũmi. Nĩjũĩ. No nĩ twendaga gwĩta andũ nĩgetha tũmagucĩrĩrie Eh. maingĩre ikari-inĩ nĩgetha moke mathomithio maũndũ

eh, marigũ marehagwo nĩ atumia magatigwo harĩa Iriia-inĩ mata. Eh, iria atumia imata. matithiaga kwa ikari atumia matithiaga ikari-inĩ tondå kuma tene matirä mathiä ikari ĩtiguo Ĩĩ. rĩu tũ- magĩũkaga magĩtiga marigũ harĩa rĩ mwĩhĩ Ĩĩ. tũkagĩra Ĩĩ. magoka magĩka anake magakĩgĩra Wachina. magoka magagĩcinwo rĩu rĩ Ĩĩ. bwana kamanja rĩ Ĩĩ. nä waikari rä waikari waikari kana nä rä a mwä taga kå gucä rä ria nĩwagwĩta ndiakĩmwĩtĩte nĩgetha ndĩkĩmũtonyie akĩona ũrĩa gũthiaga nĩgetha Ĩni. hĩndĩ ĩngĩ nake akorwo Agakĩingĩra. memba agĩkĩingĩra Damiano. kamanja gũka rĩ oka ndũĩ rĩu atumia marehe nĩ marigũ ma harĩ mu- arĩa arĩa mararuga mari- ma- maracina marigũ makĩharaga anake Ĩĩ, ma- makĩbangagwo harĩa iria narĩo rĩcurĩtio na mbũthũ iria imata imata iria imata na mbũthũ rĩ harĩa thubu naguo ũracamũka thubu harĩa naguo no ũracamũka harĩa nacio nyama riko nĩ cacacaca nyama ĩ na iria ingĩ kuno ndo kamanjarĩ kamanjarĩ Ĩĩ. nĩ ũngĩona ara marigũ macio ũrĩa mahana ona ũrĩa macinĩtwo makaharwo na mũcakwe magoka wega Ĩĩ. Ngĩona- akĩ- ngĩona ũria atĩrĩ

ngĩona uma hau agĩthiĩ o harĩa nyanja ĩrĩ ya iria imata Gĩtete. gĩtete Gĩkombe. Ngĩ- ngĩona ũyũ akĩmũtũkwo akĩũria akĩũria iria gĩtonge hetũke narĩo akamũira nyama ihĩti wĩra wako kũrĩa ũkũrĩa gũtirĩ mũndũ waririo akĩrwo gũkũ kũrĩa rĩ Ĩĩ. ona nyama cia hĩa rĩa ũkũrĩa Ĩĩ. wĩra witũ gũkũ no ũkũrĩa nĩguo Ĩĩ. reke ngwĩre Ĩĩ. akĩhĩnda Aha. ningĩ akĩgũtha mĩkũrũkũrũ mĩkũrũkũrũ kwa kwa kwa kwa iracemanio nda ĩĩ nĩ wocio Aha. tũmani twarĩ ta tũhĩu tũu tũkĩaga mbere Ihenya, Eh. eh. akĩhetũkĩra ningĩ riko-inĩ akĩrambia huaku. ndamiano Eh? ũcio ti mũkoroko Reke ngwĩre. Kũrĩa ti ũru. Kũrĩa ti ũru. Kũrĩa ona ngari rĩ, Ĩĩ. mũndũ athiaga o kũrĩa Kũrĩa- makĩaragia. Ndũĩ Ĩĩ. no igĩcemanie nda ciambĩrĩrie kũrũĩra kuo Na ti na thĩna. Ĩĩ. No reke Irio no ngwĩre. irio. Ĩĩ, Igĩkinya thaa inya cia ũtukũ. Ehe. Kamanja ndayendaga gũtũrĩka. Ĩĩ. Araramagĩra thĩ. Ĩĩ. Ĩĩ,

yũke Ĩĩ. No yo naĩ naĩ No naĩ naĩ. ndũra naĩ naĩ Ĩĩ. no gũke gũgĩũka. rĩu twahũra naĩ naĩ nĩ rĩ Ĩĩ. handũ ha ambulance yũke rĩ Ĩĩ. nĩ ngari ya borithi yokire tondũ mu- mũheani wa ũhoro ugire he mũthuri wĩ haha ĩ arĩa nyama ĩ a- a- angarwara ĩ rĩu rĩ arĩ o haha no kũ- gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ Ĩĩ. acio nĩ ya mũrirũ mararĩa Ĩĩ. yuma ndore Ĩĩ. kĩng'ora ng'wa Ĩĩ. ithuothe tũkĩrwo nĩ gũkaba rĩu nĩwe Ĩĩ, tiga nĩ ũndũ niĩ ndakĩrũgamire ngĩkĩheana rũgano wega ĩĩ, nĩ gũthiĩ twathiaga ĩĩ, no rĩu rĩ kamanja agĩkĩrwo agĩkĩrwo ngari-inĩ ya borithi ĩĩ, agĩtwarwo thibitarĩ ĩĩ. na ithuĩ tũkĩrwo nyagia hau

Kũu nĩ kuuga atĩrĩ, Ĩĩ. ũngĩhũna mũno-rĩ, Ĩĩ. kana ũrĩe mũno-rĩ, Ĩĩ. ndũreĩka wega, Hihi ũrĩa ũtamenyerete. nĩ kũhũhita ũkũhũhita. Tiguo rĩu. Ĩĩ. Rĩu kamanja nake-rĩ, Ĩĩ. o ũrĩa ugire nĩ ũndũ wa mũkoroko wake-rĩ, Ĩĩ. handũ harĩa nyama kahora irĩagwo-rĩ, Ĩĩ. kana o marigũ macio kana iria rĩu ũrĩa rĩnyuagwo-rĩ, Ĩĩ.